Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new site to Rona. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Omna Malta u diġa edin zqallija. Illum ħanħodkom miegħi f'belt Siċiljana li għandha l-laqam l-Ombelico della Sicilia, iż-Żokkra ta' Sqallija, għax ħa nkunu qegħdin eżattament fiċ-ċentru tal-gżira, belt li qiegħda kważi 1,200 kilometru 'l fuq mil-livell tal-baħar. Illum ħa noħodkom miegħi Enna. Minn Pozzallo ser naqbad it-triq tiegħi għal Enna. Ser insuq fuq ir-rotta li toħodni miċ-ċentru tal-gżira ta' Sqallija. Kollox, ser insuq madwar satejn u nofs. Teżisti rotta iqsar, ta' inqas minn satejn, li tieħdok min-naħa ta' Serakuża u Katanja għal Enna. Però r-rotta li għażilt jien, dik li ssuq miċ-ċentru ta' Sqallija, hija aktar pittoreska. Ħa nsuq fil-qalba ta' Sqallija u ħa ngawdi veduti mill-isbaħ tal-kampanja u nsuq minn irħula awtentiċi u bliet storiċi biex finalment nasal għad-destinazzjoni tiegħi. Enna. Enna, il-belveder ta' Sqallija, belt imlaqqa mal-Ombelico di Sicilia, iż-żokra ta' Sqallija, għax tinsab eżattament fiċ-ċentru tal-gżira. Enna hija belt mimlija storja, mibnija fuq għolja eżattament 1,196 metru 'l fuq mil-livell tal-baħar. Enna hija belt magħrufa għat-tradizzjonijiet u ċelebrazzjonijiet mimlija kultura. Ir-reġjun joffri wkoll natura mhux mittiefsa. Waqt Knockabout Sicilia ser nesploraw l-għeruq antiki ta' din il-belt, mir-rwol strateġiku tagħha fl-istorja ta' Sqallija sal-veduti mill-isbaħ. l-arkitettura medjevali u l-kulturi lokali vibranti li għadhom jaffaxxinaw lil viżitaturi u storiċi. Jekk intom bħali tippreferu żoni li ma jkunux daqshekk popolari mat-turisti, Enna definittivament tgħodd għalikom. Għalkemm belt u reġjun li għandhom ħafna x'joffru, huma wisq inqas iffullati miż-żoni kostali ta' Sqallija u għalhekk ituk vera togħma awtentika Siċiljana. Punt ieħor interessanti dwar Enna huwa li minħabba li din il-belt qiegħda eżattament fiċ-ċentru tal-gżira ta' Sqallija tista' tintlaħaq b'mod faċli meta inti tkun qiegħed fuq il-kosta f'satejn jew inqas Sewqan. Jekk inti ħa tagħżel li tqatta' numru ta' ġranet fi Sqallija, tista' tagħżel li Enna tkun il-bażi tiegħek għax imbagħad minn hawnhekk huwa faċli sabiex tilħaq il-kumplament tal-gżira fi ftit ħin sewqan fi ġranet differenti tal-vakanza tiegħek. Iċ-ċentru storiku ta' Enna huwa taħlita affaxxinanti ta' arkitettura medjevali u barokka. Jinsab fuq plateau għoli u joffri veduti panoramiċi tal-kampanja tal-madwar. It-toroq dojqu mgħawġin ta' Enna huma mżejna b'bini storiku, knejjes u pjazez żgħar li jqanqlu sens qawwi ta' storja. Enna hija magħrufa wkoll għall-wirt kulturali tagħha bi tradizzjonijiet qawwija ta' ċerimonji u purċissjonijiet reliġjużi. Wieħed mill-iktar siti storiċi importanti f'Enna huwa Castello di Lombardia, fortizza ta' żmien Normanna, b'veduti mill-isbaħ u torrijiet imponenti. Castello di Lombardia huwa wieħed mill-akbar u l-aktar kastelli importanti fl-Italja. L-oriġini tiegħu tmur lura għas-seklu disa' matul il-ħakma Għarbija ta' Sqallija meta l-istruttura oriġinali kienet fortizza biss. Ħafna mill-istruttura attwali tiegħu eventwalment inbniet min-Normanni. Huma espandew il-kastell fis-seklu ħdax u baqgħu jkabbru l-istruttura sas-seklu tlettax taħt Federiku t-Tieni ta' Aragona. Minn fejn oriġina l-isem ta' dan il-kastell, Castello di Lombardia, fil-kotba tal-istorja ssib diversi raġunijiet u stejjer. F'ċertu kotba tal-istorja ssib li l-isem ingħata minħabba li numru ta' rgħajja mir-reġjun ta' Lombardia kienu għenu lin-Normanni sabiex jikkonkwistaw dan ir-reġjun. Stejjer oħra, f'kotba differenti, jgħidu li hawnhekk kien hawn stazzjonati numru ta' truppi mil-Lombardia u għalhekk ingħata l-isem Castello de Lombardia. Dan il-kastell kellu importanza militari sinifikanti minħabba l-pożizzjoni strateġika tiegħu. Il-pożizzjoni elevata tiegħu għamlitu fortizza kważi impossibbli biex tittieħed mill-għadu u intuża bħala punt difensiv matul diversi perjodi, inkluż matul il-ħakma Għarbija, Normanna u Spanjola. Ma' dan il-kastell hawn numru ta' stejjer u leġġendi marbuta, anke minħabba l-fatt li taħt l-art dan il-kastell għandu numru ta' mini u kantini kbar li fihom tul is-sekli jingħad li nstabu diversi teżori. Waħda mill-istejjer storiċi l-iktar rinomati hija l-istorja tar-Reġina Eleonora li kienet tiġi l-mara ta' Federiku t-Tieni ta' Aragona li jingħad li minħabba tfixkil politku fis-seklu erbatax hija kienet sabet revuġju u inħbiet f'dan il-kastell. Illum Castello di Lombardia huwa attrazzjoni turistika ewlenija għal dawk li jżuru Enna. Illum dan il-kastell jintuża għal diversi avvenimenti kulturali u kunċerti. Il-bitħa kbira tiegħu, magħrufa bħala Pjazza d'Armi, tintuża spiss għal spettakli fil-beraħ. Mill-Castello di Lombardia fenna l-veduti huma tal-għaġeb. Tista' tara pajsaġġ wiesa tal-kampanja mħadra ta' Sqallija u f'ġranet ċari l-imponenti vulkan Etna fl-isfond. Din il-pjattaforma toffri ħarsa mill-isbaħ lejn il-varjetà ta' pajsaġġi tal-gżira, imżejna birħula u djar tal-inbid mill-aktar ħelwin. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħa nkomplu nesploraw flimkien iċ-ċentru storiku ta' Enna. Knockabout jirringrazzja lil qiegħed fiċ-ċentru storiku ta' għandna, eżattament fiċ-ċentru tal-gżira ta' Sqallija. Dan ta' warajja huwa Duomo, magħruf ukoll bħala l-Katidrale di Santa Maria Santissima della Visitazione. Dan il-katidral mill-isbaħ inbena fl-aħħar tas-seklu erbatax, wara nar qered knisja preċedenti fuq l-istess art. Il-bini tal-katidral beda madwar is-sena 1307 taħt il-ħakma ta' Federiku t-Tieni ta' Aragona u tlesta fuq diversi deċennji. u għalhekk il-bini juri taħlita ta' stil Gotiku, Rinaxximentali u Barokk minħabba li l-kostruzzjoni ħadet fit-tul u saru diversi rinovazzjonijiet matul is-sekli. Fuq ġewwa, il-binja hija mmarkata minn kolonni kbar, soqfa tal-injam dettaljati u xogħol dettaljat ta' stukko, partikolarment fl-istil Barokk. In-nava prinċipali għandha saqaf tal-injam b'diżinji dettaljati. F'dan id-Duomo issib ħafna xogħlijiet artistiċi reliġjużi, inkluż altar importanti dedikat lill-Verġni Marija. Il-katidral huwa mżejjen bi freski u skulturi li jmorru lura għal perjodi storiċi differenti. Dan il-katidral huwa ddedikat għall-Madonna della Visitazione li hija l-patruna ta' Enna. Hawnhekk il-festa tiġi ċċelebrata kull tnejn ta' Lulju ta' kull sena. Id-devozzjoni għall-Madonna della Visitazione mill-poplu ta' Enna toħodna lura għas-seklu tnax, meta r-reġjun kien inħakem mill-epidemija tal-pesta. In-nies dak iż-żmien kienu daru għall-protezzjoni tal-Madonna della Visitazione sabiex tipproteġihom u teħlishom mill-epidemija. Ladarba l-epidemija għaddiet, b'sens ta' gratitudni, in-nies ta' Enna ddeċidew li ta' kull sena jibdew itellgħu ċelebrazzjonijiet kbar f'ġieħ il-Madonna della Visitazione, tradizzjoni li għadha tgħix sal-lum. Il-qofol tal-festa hija l-porċissjoni solenni fejn l-istatwa tal-Madonna tinġarr fit-toroq ta' Enna. L-istatwa, Hija skultura tal-injam impressjonanti tal-Verġni Marija li qiegħda żżomm it-Tarbija Ġesù, imżejna b'ilbies elaborat u ġojjelli. Eluf ta' devoti u nies tal-lokal jieħdu sehem f'dil-purċissjoni. L-istatwa tinġarr minn nies mixjin ħafja bħala sinjal tad-devozzjoni. Ħafna parteċipanti jġorru xemgħat joffru talb jew jilbsu lbies tradizzjonali bħala sinjar ta' radd il-ħajr lill-Madonna għall-grazzji li rċevew. Il-festa tal-Madonna della Visitazzjoni mhijiex biss espressjoni ta' vidi reliġjuża, però hija veru espressjoni tal-kultura Siċiljana kif ukoll l-identità tal-poplu ta' Enna. Għal ħafna individwi l-ġranet tal-festa huma ġranet ta' riflessjoni personali, radd il-ħajr u ċelebrazzjoni. Il-Monsu kienu koki rinomati, ħafna drabi ta' nisel Franċiż. Kienu jkunu impjegati minn familji aristokratiċi minħabba l-kapaċitajiet li kellhom li jittrasformaw platt piatti sempliċi Siċiljani f'kapulavur kulinarju. Matul is-snin fis-Santwarju ta' Papardura ġew immarkati numru ta' mirakli rimarkabbli.

Jekk intom bħali tippreferu żoni li ma jkunux daqshekk popolari mat-turisti, għenna definittivament tot għalikom. Wieħed mill-iktar siti storiċi importanti fenna huwa Castello di Lombardia, fortizza ta' żmien Normanna. La darba l-epidemija għaddiet b'sens ta' gratitudni in-nies ta' enna iddeċidew li ta' kull sena jibdew itellaw ċelebrazzjonijiet kbar fġieħ il-Madonna della Visitazzjoni, tradizzjoni li għada tgħix sal-lum.

kultura kif ukoll arti x'toffri, però fuq kollox veduti panoramiċi spettakolari. Laqja tenna ma nistax ma nlaqqakomx mal-ħabib tiegħi Giuseppe Pirerra u t-tifel tiegħu Gabriele li l-passjoni kbira tagħhom għall-kċina Siċiljana għamluha professjoni. Giuseppe bena reputazzjoni għall-platti tradizzjonali bl-aqxa moderna, platti bil-ħut u laħmijiet. Gabriele wiret l-entużjażmu u l-attenzjoni għad-dettall ta' missieru. Flimkien joffru lill-mistiedna togħma awtentika ta' Sqallija, iċċelebrata permezz tal-aromi lokali u t-tradizzjonijiet tal-familja. Giuseppe, da tutti i piatti sul vostro menù, qual è il tuo preferito? Il mio preferito è il controfiletto all'ennese, che è un piatto molto vecchio, è una carne di manzo locale. Il-passjoni għall-kċina Siċiljana Giuseppe wiritha mingħand missieru Gaetano. Gaetano Beda t-taħriġ kulinari tiegħu meta kien għadu tfal. Jaħdem f'diversi bars u ristoranti taż-żona, iżda fuq kollox jaħdem fi djar barunali għal familji sinjuri. Kien hawnhekk li Gaetano, missier Giuseppe, tgħallem is-sigrieti gastronomiċi tal-prestiġġjuż Monsu. Il-Monsu kienu koki rinomati, ħafna drabi ta' nisel Franċiż. Kienu jkunu impjegati minn familji aristokratiċi minħabba l-kapaċitajiet li kellhom li jittrasformaw platti sempliċi Siċiljani f'kapulavur kulinarju. Dawn kienu jkunu impjegati mill-familji aristokratiċi sabiex jimpressjonaw il-mistiedna tagħhom. Nonno Gaetano, li jiġi missier Giuseppe, huwa magħruf li rnexxilu jgħaqqad l-għarfien li kien ġab mingħand il-Monsu mal-kreattività personali tiegħu biex trasforma pjatti tradizzjonali Siċiljani fi kreazzjonijiet uniċi. Ta' min ngħidilkom li l-familja Pirrera hawnhekk f'Enna huma rinomati li kull persuna distinta li żżur din il-belt dejjem jagħżlu li jieklu minn taħt idejhom fost l-oħrajn Placido Domingo, Katia Ricciarelli, Beppe Grillo, Pino Daniele u ħafna u ħafna oħrajn. Issa imiss il-ħin tiegħi li nduq dan il-kapulavur ta' platt li għandu quddiemi. U wara din li klambat ħammorru nżuru post mill-iktar spiritwali hawnhekk fenna, is-Santwarju ta' Pappardura.

Joffri l-opportunità lill-viżitaturi li jesperjenzaw il-konnessjoni profonda bejn in-natura u l-fidi. Dan is-santwarju inbena f'ġenb ta' muntanja. Ilu meqjus bħala post ta' devozzjoni mis-seklu sbatax, bin-nies tal-lokal jinġabru hawnhekk sabiex jitolbu lill-Madonna ta' Pappardura. Dan is-santwarju għandu post speċjali ħafna fil-qalb tan-nies tal-lokal minħabba s-sinifikat storiku, reliġjuż u arkitettoniku tiegħu. Is-santwarju nbena b'rispett għall-Madonna ta' Pappardura, figura reliġjuża li tgawdi rispett kbir fir-reġjun. Għal sekli sħaħ hawnhekk pellegrini kienu jiltaqgħu għal konsolazzjoni spiritwali u interventi mirakolużi. Il-post tas-santwarju huwa partikolarment speċjali peress li huwa mibni ġo ġenb ta' muntanja. Il-binja tinkludi għerien naturali u formazzjonijiet tal-blat. Fil-passat, qed nitkellmu fis-seklu sbatax, fi Sqallija ta' spiss komunitajiet ta' eremiti jew Kristjani bikrin kienu jagħżlu li joqogħdu f'postijiet remoti u naturali u jagħtu lok għal sens ta' qdusija u spiritwalità lil dawn iż-żoni remoti. Id-disinn arkitettoniku tas-santwarju huwa taħlita affaxxinanti ta' elementi naturali u elementi maħluqa mill-bniedem. L-istruttura nnifisha hija integrata mal-wiċċ naturali tal-blat u toħloq atmosfera simili għal dik ta' grotta, li jagħtiha kwalitajiet mistiċi. Il-knisja tidher qisha tfeġġ mill-blat. Parti ta' ġewwa tal-knisja maqtugħa direttament fil-blat tal-madwar. Dan l-istil arkitettoniku jagħmel is-santwarju jidher qisu parti min-natura nnifisha. Matul is-snin, fis-Santwarju ta' Papardura ġew immarkati numru ta' mirakli rimarkabbli. Apparti minn hekk, il-Madonna kemm-il darba intervjeniet sabiex tipproteġi lin-nies ta' Enna minn diversi diżastri naturali kif ukoll epidemiji. Dawn il-mirakli kkontribwew għad-devozzjoni kontinwa lejn il-Madonna u r-rwol tas-Santwarju bħala post ta' tama u fejqana. L-ambjent seren tas-santwarju flimkien mas-sensazzjoni li wieħed ikun imdawwar min-natura isaħħaħ is-sens ta' preżenza divina għal ħafna pellegrini. Il-lokalità remota tas-sit u l-konnessjoni intima tiegħu mal-pajsaġġ naturali jagħmluh post ideali għal kontemplazzjoni, talb u spiritwalità. Waqt il-mawra tiegħi f'Enna s'issa kelli ċ-ċans inżur siti storiċi u siti spiritwali notevoli f'din il-belt. Apparti minn hekk ukoll kelli ċ-ċans induq x'kapaċi jsajru n-nies tal-lokal, għax imlejt żaqqi wkoll. Il-mawra tiegħi f'Enna għal-lum tieqaf hawnhekk, però fadalli x'nesplora. F'Knockabout Sicilia li jmiss ser issibuni qalb in-natura, ser issibuni Lago Pergusa, lag naturali F'din il-belt, għenna. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa! Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal. This is the new site to Rona. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt.